Salam gadyrly ildeşler. Baryňyza jan saglyk. Gowy günler arzuw etýärin, gowy ýaşaýyş, abadançylyk. Salam bolsun başda gelen dostumyz Hajyly Deveji. Şu gün birinji gezek Ýutubda-da şuny janly ýaýyn, göni efirde berjek bolup ugraşdym. Başladyk hem şu wagt. Mundan öň hemişede şol instegramda berýäs programy soňra instegramdan alyp ýutuba atýanda. Şu dostlaň biri şeýle maslahat edipdir şu ýutubdada bile bereýli diýip. Men özümde birinji gezek synaýan şuny. Göreýli netije nähili boljak. Elbetde iki iki bir wagtyň özünde iki ýere seredip gürrüň bermegem aňsat däl. Olam göni efirde. Ýagny janly ýaýynda. Göreýli netije nähili bolýar. Häzir eee Hawa. Hawa, hoş geldiň aýtýan baryňyza. Ýene bir gezek hemişeki ýaly şu Iranda, Türkmen Sährada bolup bolýan geçip duran wakalary gürrüň ederis. Ýene şolary analiz etjek bolarys. Ýene jaý wagtynda gerek bolsa siz-de goşulyp bilersiňiz. Şeýle aslynda bi bir näme özara bir maslahat diýsek boljak-da, özara gürrüň etmek. Şonuň üçin hem men muny göni efire alýan, ýa jally ýaýyna alýan. Her kim goşulyp öz pikirini aýdyp biler ýaly. Elbetde türkmen sähramyzda oturan ýerinden adamlaryň arkaýyn gürrüň berip bilmejegini de bilýän. Näme bir azatlyk ýok erkinlik ýok. Onsoň bir zat diýseňem yzyndan näme boljagy belli däl. Şol Eý Türkmenistanlan Türkmen Iranyň ýagdaýy birräk da umuman aýtsak. Ýöne ýenede iň azyndan şol daşary ýurtdaky Türkmeleme goşulyp bilýär, olaram pikirlerini aýdyp bilýärler. Şol tarapdan erbet bolmazmyka diýýän. Şu wagtyň özünde salam iberýärler ýene salam aýtýaryn gadyrly dostlar hoş geldiňiz. Hawa, el sallaýanlary-da men ýene-de ýüregimiň elini sallaýan. Hawa. Şeýlelikde, men bir Ýutubda indi ýazylýan ýeri barmy, ýokmy, şonam dogry bilemok. Popýularsa bir şoňa bir seredeýin, onsoň men siziň hyzmatyňyzda boljak. Elbetde, şu ýazylýan ýeri bar bolmaly. Indi onam öwreneris, aý, boş-boş. Musulman assa-assa diýen ýaly, bir wagtyň özünde iki ýerde bulam aňsat bolmaýar. Näme millet-ä şol kanal telewiziony açýarlar, onsoň operatory bar, ses alýan bar, kamerada biri bar. Biz bolsa bu şekilli hemmesini özümiz etmeli bolýas-da, bulam aňsat bolmaýar. Hawa. Dostlaň biri sorapdyr, Şähram ýok, Şähramdan habary ýok, ses çykmaýar diýipdir biziň Şähram dostumyzdan. Şähram hemişe-de goşulýar bernamalara, dogry meňem habarym ýok. Eý, bardyr, näme boljak, Şähram Türkiýede ýaşaýar. Inşallah jany sagdyr. geler ýene goşular diýen bir taraplardan käwagtda näme ýaňky hanybadalara maşgalalara daňyrdan basgy bolýada olaram bir feşar getirýaler şeýle şeýle doganyňyz bir ýerde gürrüň berýa zat diýip gözlerin gorkuzyp eýle bir huşdar berip ony ýaly ýagdaýlarda bolýa ýöne men Anyk näme üçin gelmeýänini biljek däl, geler diýip wada edýän. Garaz bir şony ýazyrak. Başga dostlar hem goşulyp bilerler. Ýene bir dostumyz Türkmenistanly dostlardan biri sorapdyr, şol Azerbaýjan bilen Türkmenistan arasynda arasynda şu azerbaýjanly oglanlar bilen şeýle jedelleşigimiz bolýar. Biz olara siz bizden gitdiňiz diýip aýdylýa aýtýas. Olar bolsa ýok siz bizden gitdiňiz diýip aýtýalar. Häki tawuk ýumurtgadan boldum ýa ýumurtga tawukdan boldum diýen gürrüň na aýsaýysyndan döräpdir diýen. Olam aý aslynda näme ikiside bir türk milleti, oguz milleti. Azerbaýjanda, Türkmenistanda. Kim bizden gitdi diýen bolsaý bolýa diýibermeli-la, garaz biz dogan, hemmämiz bir. Hawa, hemmämiz biri-birimizden gelip, biri-birimizden gitdik hem diýip bolýar. Onam menden pikir sorapdyrlar-da haýsy zat diýip. Aslynda taryh gaty çylşyrymly-da, her gün täze zatlar çykýar. Hawa, bärki Seljukly döwründen başlasaga Eýranda şeýdip türkmenler gelýärler, dagylýarlar. Soňralar Tebrizde Akgoýul imperatorlygyny gurýarlar. Ýöne ondan öňem Nasyr Hosrow diýen şaýyr şol hijri üçünji hijri ýylmykany onunjy ýyl şol Seljukdan öňräk şolam. Şol-a Azerbaýjana ýoly düşende Şol wagtyň özünde şo ýerde adamlar türkçe gürleşýär diýip ýazýarda. Diýmek seljuklydan hem öň. Şeýle bir taryhy bar. Soňra öňem gürrüň edişimiz ýaly taryhda biz diňe zat bilýäs saýanky bir iki müň ýyly bilýäs. Ondan öňem ynsanlar galaba göçüpdir-de, ondan bärik, meselem, sumerlerden gürrüň edipdik, milatdan öň üç müň ýyl öňünden türklere ýakyn bir kowum, hatda türk diýip hasaplanýar. Şolar soňra Orta Asyýa geçýärler, soňra Orta Asyýadan bärik geçilýär. Garaz, göreňde şol. Aňyrlarda halklar hemişe bärik-aňryk göçüp durupdyrlar. Şol üçin aňyrdan bärik, bärdenmi aňryk, oň üstüne gaty çylşyrymly gürrüňler-dä, ony anyk aýdyp bolmaýar. Häki ýene-de aýlanyp barsak, şol Tawukdan öň ýumurtga bolupdyrmy ýa ýumurtgadan öň tawukmy diýip şo gürrüňe barýar-da. Şo hemmesem bir millet şolar. Aý, oň üstüne jedelem edip durmazlar şol üçin. Şony aýdaýyn diýdim. Bu gürrüňlerden soňra Äki şu wagt Eýrandaky ýagdaýlary biraz analiz edäýdiň. Şu mende gerekçe garaz habarlary näme özüňizem gözden geçirýändirsiňiz, biz de gözden geçirýäris. Habarlar okalanda umuman her bir toparyň garaýşyndan okamaly. Ýagny biz diňe öz ýüregimize siňýän habarlary okysak o bolmaýar. Bize ters pikirlerde diňlemeli, ters habarlary okamaly. Soňra öz akylyň bilen şony seljermeli la, saňa haýsy aklyňa ýatýar, haýsy kelläňe ýatýar. Şony biljek bolmaly la. Diňe habar okap geçmek däl la. Hawa bolup duran ýagdaýlar häzir Millet Iranda näme gaty serkup boldy gaty basgy boldy öldürdiler köp adam zyndanda ýaty näçe müň adam bäş ýüzden gowrak adam öldürildi biçäre bir towar gyýylan naýy gözlerini kör etipdirler şol saçma tüfeňler bilen dogry gözlerine urup ýa ýüreklerine görüp urup hatda ýaňy bir habar okap durdum şol Nämedi güruhy Äli? Näme Älidi, ýarany Älidimi? Şol ol zat etýär-ä. Saýtlara girýärlerem, şolary ele geçirýärler. Ýene bir gezek Zyndan Ewiniň saýtyny ele geçiripdirler. Şo ýerde kameralarda görlüpdir-da, ýörite adamlary ýakyndan urmak üçin. Gözüni ýa ýüregi gurmagy üçin şo tada tälim berilýär. Türgülleşdirme, amuzeş. Türkmençede türgülleşdirme. Şo geçirilýär. Ýörite şony gurmak üçin-ha. Görýäňmi? Guralaryndan soňra-da biziň-ä habarymyz ýokdy, kim gurt diýip otyrlar-da. Onsoň bular diýmek ynsanlykdan geçen, haýwandanam beter şol ýaly bir dörän bir mahluklar bular. Ýörite aňymyz üste berilýär. Oglanlaň biri ýazypdyr, Şu gitýänlaň arasynda türkmenlerem bar, Marodefen tarapynda türkmenlerem goşulýar şulara diýip gaty gynanç bildiripdir. O öňem o habary alypdyr. Näme sada oglular daşda besiji bolupdyr, paýga giripdir, onsoň günde bir million pul berjek diýýär, ýöne şeýle zatlar bar. Kellelerini üýtgetýändirler, dine garşy, hijaba garşy ýa bir zada garşy, urmaly. Bir milliondan hasap etýär oglan, ýylda, aýda otuz million bolýar, gitýär. Aňyrsynda-da bir zat ýok-da, bir aňyrdan düşünje ýok. Kellesi hem şu zatlaryň doldurgyly. Yslama garşy, dine garşy diýip, o tarapdanam dolduryp äkitýärler. Olar biz türkmenleri temsil etmeýärler. Tersine türkmenleriň ýüzgarasy olar. Bisawat jahyllary-da Şol ýurtda näme geçip duralyny bilenoklar, habarlary ýok, ynsanlykdan azatlygyň nämedigini bilenoklar. Bire şol kelle doldurgyly, ikinjinem pul. Onsoň şeýdip mezhep, ynsanlyk hemme zady satýarlar. Ýöne olar şuny unutmasynlar, o pullaram sawrulyp gider, bu döwürem sawrulyp gider. Olar eger beýle dowam etseler türkmenleň özleri olaň paýyny bererler öňde soňunda. Olaň kimdigini türkmenleň özi ýa şu wagt biziň gujurly oglanlarymyz gaýratly oglan bir birden ýatdaş etýaler atlaryny saklap da goýýalar şo günler üçin. Şol üçin tanaýalarňyz bolsa gulagyndan çekiberiň beýle geçmezem gitmezem soňuda bolmaýa barýan ýoluňyz paýynam soňra aljakdyrsyňyz diýip aýtmaly. Sebäbi olar birki sanagda görünse şol türkmeniň ýüz garasy-da. Birde utanman türkmen dony bilen çykýarlar, telpegi bilen, dony bilen çykýarlar-da. Seň ferhengiň bilen oýun etýärler, külturyň oýun etýärler. Türkmen bilen oýun etýärler. Türkmeniň şol egin-eşigine, telpegine, külturyna, medeniýetine hemişe ters bolup, şony ýok etjek bolýan bir režimi baryp şol gerek wagtynda şolary alyp kullanýar. Hyzmatyna alýar-da. Ýöne wagtda dagy şol hemişe türkmeniň ferhengini ýok etjek bolup duranlar Kerbela gitmeli bolsa bir otobus dolduryp şol türkmeniň egin-eşiginem geýdiriberýärler. Türkmen Igneşew diýiberýär. Bu samsyklaram bar-a, ýa düşünenok, ýa düşünýänler biljek däl. Senden isbat tebligaty edipdi bular-a. Aslynda sen şoňa gerek däl. Seň geýýän zadyň gerek, seň donuň gerek, telpegiň gerek, şony görkezip görýäňmi, türkmenlerem goşulýar diýmeli-la, teblik etmeli. Seň bir erzişiň ýoga. Soňra seň getiripde otobusdan kowup göberilerler soňra adam nasap etmeýalar seni. Seni nasap etmeýalar milletiň nasap etmeýalar. Waleýkim salam ýeni gelen dostlara sag boluň. Salam aleýkum diýip bezirgen ýazypdyr ýutubda-da ýazylýan eken bu tarapda şu wagt gördüm waleýkim salam. Birinji gezek ýutuby açansam Häzir biraz düşünişmegem aňsat däl, ýutubda gelen doganlarymyzda hoş geliň aýtýan, iki tarapdan açyp otyr şu wagt. Aslynda bir köpri bolup dursa, Türkmensähradan Türkmenistana bir köpri gurup duran ýaly biz şu wagt. Şol ýaly bir şeýle masgara etýärler, adam jany ýanýarda. Bir öz bir serhengiň ýok, tässubyň ýok, ynanjyň ýok, hemme zadyňy satýaň, satýaň, satýaň. Özüň-ä bir satýaň, halkyňy-da bir satýaň-da. Medeniýetiňi-de bir satýaň. Seň na türkmen egin beşi a o Kerbelada-da näme iş bar? Baryp öňünden reje giden bolýaň, o bir mahsus günlerde sizi reje git geçirýärler. Türkmenlerem o işleri. Ertesi gün seni adam-da hasap edenoklar. Sen şol geýýän zadyňy kullanýarlar, ulanýarlar. Adam hasap etýän mersa bolsalar bersinler türkmen diliň üçin azatlygy, türkmen dilini okutmagy. Sen adam hasap bolýan bolsaň Kanun esasyda on bäşinji maddasy türkmen dilli halklar öz dilini okap bilýär diýip ýazýar. Ýöre diňiş ony. Şony ýöretmeýän bolsa seň diliň hasap däl senem adam näla. Kanun esaside ýazýa sen reis jomhur zat bolup bilmeýäň. On ikinji maddasynda. Hökmen şia bolmaly. On iki mamly bolmaly olam. Sen saňa bolmaýara şert de sen o taýda adam hasap däla sen. Seni haçan adam hasap bu adamam hasap bolmaýar haçan gerek bolýaň tebligat wagtynda gerek bolýaň bir iki gün jibiňede bir zatjyk goýarlar soň kowup goýbererler sen bolsa şol üçin öz diniňde ynanjyňyda halkyňyda millietiň hemme zadyňy satýaň ýüz gara bolýaňda halkyňam ýüz gara edip goýýaň. Muny ýaly zatlar bir kabul ediljek zat däl türkmenler üçin. Iranyň bolup duran ýagdaýam şu wagt gowy däl. Yragy bilýändirsiň, Yrakda meselem nähili hemle etdiler amerikankylar. Olar bir günde etmeýärler-de, bir milleti ýa bir ýurda hemle etjek bolsalar, ilki şoň ykdysadyny bilini döwýärler ykdysatda. Şony ýykýalar-da, tärimlerle ýykýalar, köp ýollarly gara ýykýalar. Şu wagt Iranyň-da gelen nokdasy hiç gowy däl. Dolar dört müň bäş ýüze çykdy. Şol üç müň çykanynyň özi halky ýykyp barýar, dört müň bäş ýüz ýene, ýüzde elli artdy. Hemme ýerden tärim bolup dur. Onsoň Ysraýyl ýaly ýurtlar-da bar-da, olaram, Irandan gözi gorkuly. Näme atom bejerjekmiş Iran. Bütin sermaýa pul hemme zat syýasaty daşary ýurt syýasaty içer ýurt syýasaty hemmesi atoma göre. Şoňa etsek biz režimi saklap bileris diýýär da bize diýýär ýakylap bilmez diýýär başga döwletler ýurtlar. Ýöne öz halkyňy aç saklaýaň işi saklaýaň Hemme zat şol syýasat ugrunda. Waleýkim salam, salam aýdýaryn täze gelen dostlara. Indi dünýäde şol nuklear sylah, ýagny sylah hässeýi ýa atoma gowşak bolýan ýurtlar az däl. Öňden gowşanlaram bar, indi Çindir, Fransiýadyr, Amerikadyr belli döwletler öň belli wagtlarda şony eýe boldular, soňra-da Başga döwletler hiç kim etmelidäl bolup bir karara geldiler. Ýöne häzirem bolsa şony gizli-gizli şol nuklear sylah, sylah himiýaýy, atomy ele geçirjek bolýan döwletler az däl. Ýöne hiç biri häzir ele zat ýokka gygyryp ýok etjek sizi urjak diýip durmaýada. Bular bolsa häzir hiç zat ýok ýerden Ysraýyl ýok etjek diýip gygyrýarlar. Ysraýyly. Ysraýyla Iran tarapdan bir tüfeň atyp bileňzok. Birden hawa peýma uçuryp bileňzok üstünde. Gelip ýaňky behpatlarla urup-urup gitýär. E, ýene-de daşdan gürleýäňizde. Başarmajak zadyňyz üçin gürläp, olar hessas etýäňiz, gorkutýaňyz. Gorkuzýaňyz. A beýle günlerde-de olaram näme, bir ýurt yza galsa, şeýle ykdysady harap bolsa, halk hor bolsa, beýle ar-damar düzgünlikden çyksa, olaram bir pursaty Gowy görýä özüni mynasyp görýä öz urgusyny urjak zerbesini urjak. Hä şu wagt Ysraýylam gezip ýör şu wagt bir Amrika gitdi. Fransa da kän zat dädi bir kabul etmeýä daşrak durýady Iranlam kän bir çaknyşa giresi gelmeýädi. Şonam ýola getirip barýar. Bu baryş bilen bara indi ýakyn wagtda ýa Iran içerden hökmän düzelmeli ýa daşardan urulýar. Urulýar. Näme özi bahana berýä. Ýok etjek zat sen näme atom ele geçirseň ysraýyl nakşadan pozjak. Häzir ortada bir zat ýokka. Olam sen geçirtjekkä da onda mene seni urjak diýä ýok ýok etjek şol merhele ýetirjekkä sen diýä. Şeýdip öz öňünde şunýaly duşmalyklary köpeltýär. Olaram bir pursat, şuny ýaly ýagdaýlarda bir ýurt yza düşse ýa içerden bir bulaşyk bolsa, olaram öňüne geçjek boljaklar, şu wagtam şoňa dogry barýar. Ýagny şuny görkezýär, Eýranda ýa içerden milletiň yngylaby ýeňişe ýetmelidi. Şu ýagdaýda olam barýar, dowam edip barýar. Halk häzirem öz hereketini dowam etýär, ýöne birden bolýan zat däl-de, yngylap, Olam şol mollalaň režimi ýaly bir zady ýykyp düşürmek. Näme olar hiç kime rehm edenokda. Ynsanlary ýok etjekler, öldürjekler, özleri galsa bolýa. Olary indirmek aňsat däl. Şol üçin bir iki ýyla çekmegi mumkin bi hereketleri. Ol ýa şol şu hereke bir iki ýylda netije bermeli, ýa-da bir iki ýyla ýetirmäkä. Atoma ýetjek bolsa Iranyň döwleti ony daşardan urýarlar hökmänam urýarlar. Bir tarapdanam şol Ukraina-da garyşyk dur o tarapdan Russiýa-da kömek edip dur Iranyňkylar. Şol üçin içerdenem her hilli bolsa bir režimiň içinde akyllylar-da bolýar-da hemmesi hemmesi garaz bir tarapdan pikir edip diňe şu dogry ýa bir diýip gidilmeýär bir başga degişik pikirler gelýär. Ýa eçerde basylyp ýatanlar bar şol hakykaty aýdyp milletiň öňüne düşen bir çehreler bar Musewi zat ýaly meselem Hoseý Mir Hoseýn Musewi ýaly hany Azerbaýjan sady ýutuba gözüm düşdi. Salam aleykum Iran Türkmen sährasyna diýip Azerbaýjandan ýazypdyrlar ýutubda Waleýkim salam Iran Türkmenlerinden hem Azerbaýjanly gardaşlarymyza salam aýtýaryn Salam Görüň şun ýaly ýagdaýda indi eçerde şu wagt biraz seslerde çykyp dur arada ýaňky Ishak Jahangiriýew atly ruhanyň öňki orunbasary, mugawini äwwel-ä Resumur bolýar. Şol Ýan Näki bi-ä şoňa tabşyryp durdur-a, sen her nädip hamele ile görüşjek bol. Şony bir bolup duran zatlary kabul etdirjek bol. Eýranda hökmän bir reform gerek. Halkyň sesini diňlemeli. Bu baryş bilen bir ýakyn wagtda günümiz gaý. Düňderiljek. Şony görüş diýip aýtýarlar-da. Ondan öňem Hameneýe namalar barýar. Ýöne ol namalar-da açmaýar. Yslah talap diýip görüşjek bolýarlar, olar-da asyl zat-da bermeýär. Görüşmäge bir rugsat-da etmeýär ýanyna gelmäge. Indi bu tarapdan şol üçin metbugatda seslerini ýaýratýarlar-da, iň azyndan metbugatdan sesi eşidiler diýip. Bir-ä o bar, bir ta zadyň şu wagt düýnüň özünde şol Mirhoseýn Musewi, hawa, şolam näme diýipdir, Eýrandaky kanun esasy, konstitusiýa, täzeden ýazylmaly diýipdir-de. Mir Huseýn Musewi näçe ýyl boldy segsen sekizinji ýylda bäş ýyl boldumy bäş ýyldan köp boldy ol birinji gezekdi şondan bäri zyndanda ýaty näçe ýyl bäri zyndanda ýatyr şol reformist lider Halk şony seçipdi seçimlerde saýlawlarda. Ýöne oň ýerine Ahmedinejady getirdiler. Medende näçe sekiz ýyl on üç ýylla bolupdyr şoňa. Ahmedinejat tikip goýdularda o biçäränem zyndana atdylar özünem aýalynam häzirem ýatyr. Ýöne aýdan sözi dogrudanam Gowy gürrüň. Kanun esasy täzeden ýazylmaly diýilýärda. Şo meselä ýaňky Ishak Jahangiri bilen gürrüň etdireý diýdim ha, şo taýda-da aýdylypdy. Şu kanun esasy düzeltilmeli. Içinden-de Welaýetew mutlagy fakyhda aýyrmaly. Ýagny bir felifagy bir başy bir özi näme sözi şo mutlak hökmän bolmaly diýen gürrüň ýok. Näme bilýäňiz-ä, mejlis bir karar alýa, şo günüň özünde rehberiden bir däne ferman çykýa gelýä hemmesi hiç bolýa kararlaň alnan tesmo sebebe zatlaň hemmesi hiç bolup gitýä. Näme welaýaty mutlagy fagih ýazgyly. Şol mutlagany aýyrmaly ýa. Indi şoňa bir zatlar, şoňa bir meňzeş Mir Hoseýn Musewi diýýän çykyş edende şoňa meňzeş pikirleri, ideýalar bardyr elbetde. Ýöne Aý o derejede bir režimde bolarmy, bolmazmy ony bilemok. Ýöne eger Kanun Esasy eger ýazjak bolsalar biz türkmenleriň hem sesi çykmaly. Olar öz pikirlerini aýtýar. Bizde her ýerden şol ähli sünnet jumhury reis jumhur bolup bilmeýär on iki on ikinji maddasyna görä. Şonam aýyrmaly. Şonam aýyrmaly. Näme sen hökmän bir mezhep bolmaly bir ýurtda ýaşap ýöň. Hemme kynçylyklaryny ortak. Onsoň Näme aňry esasy ýazlan peýdasy ýok Ezraýy ämeli bolmaz. Ol dogurda şuny Ezraýy etjek bolup aýdylýandyr diýýär ta şul umyt. Maňa diýseňä han äst paýbäst weýran äst handy hajy derbändi nakşy iwan äst. Twokgyl çaga saňada salam aýtýan. Ýok bu ýerde näme aýtýanyň dogry. Her hilliräk alternatiwlere seretýäs-de. Ýa daşardan gurulýar, ýa millet agdarmaly, üçünji ýoluň seni dostany, hökman şu bolar diýip aýdamok. Üçünjisem şon ýaly sesleri diňläp eçerde bir reforma etmeli, basym özlerine gelmeliler. Şony aýtjak bolýan. Ýöne eger şu üçünjä barsa-da ýene biziň sesimiz çykmaly. Onuňky ähli sünnet Iranyňky şol on ikinji maddanam aýyryň. Hatda şu wagt biziň türk doganlarymyz ýazmaga başladylar Iran Çinden Türk dil ikinji resmi dil bolmaly diýip ýazmaga başladylar Iranda. Ikinji dil resmi dil türk bolmaly. Haklary bar. Iranyň ýarysyndan köpi türk. Bizem şony goldamaly. Goldamaly sebäbi türkçe eger zat bolsa Iranda mollalar edip görmez ony ýöne goldamalyla bolsa sebäbi türkmen dilli türküň içine girýärda o bize şo taýda güýçlenýäs iň azyndan öz mantagamyzy türkmençäni güýçlendirip bilýäs. Garaz her tarapy biz göz öňüne almaly eçerden düzeljegem bolsa sesimiz çykmaly daşardanam boljak bolsa şoňa görä çärelerimiz bolmaly. Halk bilen bile gidip bilmeli, halk bilen bile bolmaly, her zada taýýar bolmaly-da, her zada taýýar bolmaly. Mir Huseýn Musewini ýatladym, olam häzir ýatyr. Zenanasy-da şol danyşgada meň ussadymdy özi-de, Zähra Rehnebert. Gaty düşümli, bir akylly zenana. Bir dersimize girýärdi-de, men şu danyşga honeridedim. Şol bir gün ýadyma düşýär, bir. Aý ony tanaýandyr diýemok men näme danyş şu ýigrimi iki ýaşymyzda ýöne kitaplarymyz zatlar çykyp oty her kime bir mowzuk berilýärda sunum konferans bermek üçin şonda bir gün konferansa çykdym gürrüň berdim Aý soňra meni tanıtmaga başlady ýaňky men muň dastanlaryny okyýan hekaýalaryny okyýan şuny ýaly şuny ýaly türkmen sähra diýip Baý men doňup galdym, bu nirden nähili boldy? Mirgülsöý Museliň zenanasy diýip, görsem bu halky beter gowy bilýän, yzarlaýanmyşyrta. Biziň ýazýalan zatlarymyzy. Sag bolsun. Hany göreýin ýutubda-da ýazýan dostlarymyza bir seredin. Aleýkim salam doglar diýip ýutubda ýazypdyrlar, Azerbaýjan Jumhuriýeti, Azerbaýjandan ýene ýazypdyrlar, Salawmaleýkum. Arlos Arlok Türkmenistan Türkmenlerinden salam bolsun diýipdir bize ýenede salamlaryny ýetirýärin size. Bilişim ýaly biziň ýutubda köplenç Türkmenistaly doganlarymyz bolýa Instagramda Türkmen Sähraly men ikisiniň arasynda köpri gurup duryn şu wagt. Türkmenistandan Türkmen Sähramyza salam bolsun. Türkmen Sähraly doganlaram size salam aýtýa hemmämiz bir Türkmen hemmämiz biz Türk halky Azerbaýjanly doganlarymyz aslynda. Hemme sag bolsunlar. Hawa, ol Zehrany ärtdi, pahyr içerdi, ýaty, ýaty, gaty gowy aýal, gaty gowy bir ýewre zatdy, ussatdy, sag bolsun. Onam ýatlaýyn diýdim. Hawa, şunýaly gürrüňler indi görersde içerde nähilli ýyl haýyr bolsun diýeli. Ýöne türkmeniň bir atalar nakyly bardyr. Bulanmasa durlanmaz diýýär-de. Bulanmasa durlanmaz. Şol ýatan ýerimizden hiç zat etmäni, hemme zat elimize gelermika diýen bolsak, ol hiç wagtda bolmaýar. Şol hökmän bir hereket bolmaly. Sen dünýäde bolýan hereketlerden özüňe bolmaly däl. Özüňe bolmaly däl. Dünýädäki habarlardan habaryň bolmaly, Irandäki wakalardan habaryň bolmaly, öz mantygäňek bolýandan habaryň bolmaly, şoňa görä ýöremeli-la. Şoňa görä-de karar alynmaly. Indi käler zatlarda görýän şol biri meselem bir gowja makala zat intygady ýazypdyr. Gapdalyndan türkmeniň biri, Näme, ýene-de bizi jeňe saljak bolýaňyzmy, urşa saljak bolýaňyzmy? Hiý, bir irtibaty ýok-da, zat ýok. Ýa bir wagt kyrk üç ýyl öň bir uruş boldy diýip, sen ýatmalymy ýassyň galyp? Ýassyň galyp ýatmalymy ýa-da geçmişden ders almalymy? Bolmaz-a, ýa kelläňi galdyryp urşup gitmeli, ýa-da ýassygyňy alyp ýatmaly, bir orta ýolla bardyr aştaýda, şu orta ýoly tapmaly. Orta ýoly tapmaly-da. Şu orta ýoly tapmak, diri bolup galmak, gözüň açyk bolmak, dünýäden habardar bolmak, bolýan hereketlere görä özüňi adapte etmek, şola görä ýöremek-dä. Düýbünden bolaý aý bolýadaý näme ýatana berse hudaý bize ýersin diýseňem oda bolanok aý do ateşe bolupdy birden oda ursaň oda bolanokda biziň köplenç gynanç bilen şony ýaly garraklarymyz aý ýene zat getirjek bolýan goýy bolsana täzelerimiz hem arasyna urup ýykmaly diýip duranymada Akyl bilen mantyk bile gitmelida, mantyk bile gitmeli. Häzir meselem gürrüň berýän şeýle, diňlemän näme diýjege ýene döw atjak bolýaň. Gözleri gorkupdyrda, türkmenlere bir atalar sözümiz bardyr. Gorkana goşa görner diýäde, gorkana goşa görner. Şol kälere gözleri gorkupdyr, şony häzir zat bolmaka şu goşa görmäge başlaýarlar. Hawa ýene admin admin atly doganymyz türkmenlä salam doganlar dipdir waleýkim salam ýenede salam aýtýarys ýene azerbaýjaly doganlarymyz iran islamy lideri ene hameneý ýok bolsun bir zat dipdir azerbaýjana basym gitdi ol ýöne. Garaz Azerbaýjan doganlar bilen ýazyp dur Türkmenistanam ýazyp dular sag bolsunlar. Indi bu birinji da o ýutupdan birinji gezek şeýle açyp otyryn. Gelejek gezeklerde bir wagt Türkmenistanly dostlarymyzam aýtjak sözleri bolsa ýa sorag bolsa oňa da ýol açarys da ýuwaş ýuwaş öwreneris onda. Häzir birinji bolansoň Özüm-de şu asmandan düşen ýaly bolup otyryn häzir, ikisiniň arasynda bir telefona seretýän, bir-de kompýutere seretýän-de. Bir-de göni efir. Ýöne başgalar ýaly oturyp soňra düzeldip kesip goýamok-da, şu wagt näme bolsa siz-de görüp otyrsyňyz. Sag boluň meni diňläniňiz üçin. Gürrüň-ä gaty kän, ýöne galanny eger bir sorag zat bolsa men hyzmatda bolaýyn. Bolmasa-da, meň-ä aýtjak zatlarym şular gysgarak. Başga-da meseleler bolsa, olarda girişip bolar. Ýöne özüňiz pikir zadyňyz bolsa, paýlaşsak gowrak boljak-da, şol men başdan soňa çenli özüm gürläp oturmaýyn diýen. Halk Nobly näme ýazypdyr? Birleşiň we göreşeliň, salowmaleýkim agam diýipdir Türkmenistandan. Halkyň ogly hawa sag bol halkyň ogly birleşeris we göreşeris sebäbi biziň derdimiz bir hemmämiz diktatorlarla göreşip ýörüs azatlyk üçin şol azatlyk bolmasa türkmende ýok gaýratam ýok şol azatlyk bolmasa sen sözüňi aýdyp bilmeseň Ýüregiňdäkini aýdyp bilmeseň, ösüp-de bilmersiň, özüň beýikligiňem görkezip bilmersiň, halkyňam beýikligiňi görkezip bilmersiň. Şol azatlyga gowuşmaly hökmän. Sag bol Twakgyl çaga minnetdar sag bol agam o sag bol bereniň üçin sag bol. Garaz Meň paýymdan başarýan zadym şu-da bir hepdede bir gezek çykyş etmek. Inşalla bir gün bolar, biziň türkmenlerimiz daşary ýurtda-da telewiziony bolar. Türkmenistan, Türkmensera ortak bir ýaýynymyz bolar. Şol biziň telewizionymyz öýleriň içine girer, öýleriň. Bütin dünýä türkmenleň öýleriň içine girer. Internet ýany ol kesibem bolmaz, gysgaldybam bolmaz. Şol günler bolar, hökman bolar, ýeteris şol günlere. Haýsy soragyň halk goňagly men o soragy görmändirin. Öňki soragyma jogap bermediňiz diýipdirsiňiz. Şada ýaza bolmasa bir ýatlat maňa. Däil sorag. Kä unudylýar, kä wagt görmän galýas. ýazsaňyz şu wagt bir täzeden kellä getirjek bolarys jogap berjek bolaryn garaşýan ýazyň siz şun ýaly hawa soraglar bolsa biz soraglar alyp bilýäs Taryhyň bagly. Seň jo soragyňy men şu gün berdim özi. Sen gijräk giripdirsiň, ha? Sen gijräk giripdirsiň. Şu gün seň soragyň jogabyny şu ýerden beripdim. Men ony gaýtalap durmaýyn, ha. Sen muny tükedeňden soňra bir save bolýar, kaýda geçýär. Sen bir gezek syna-da şoňa, täzeden bir gözden geçir-ä. Şol azerbaýjanlar öňmýä, türkmenler olar bizden geldimýä, biz olara şo sorag düz, bilşim ýaly, taryh bagly azerbaýjanlar bilen biziň aramyzda dawa gitýä diýýär. Hawa, şoňa-da bir degip geçdim, ýöne hemmämiz bir millet-dä, şol oguz halky, o hem oňa dawa gerek ýok, iki dogan arasynda. Sebäbi taryhda gaty çylşyrymly, taryh diňe birkimiň däl, müňlerçe ýyldan aýlanyp gelýär. Şol üçin hem hemmesini bilmeseňem bu dogry ýa şo dogry diýip bolmaýar. Şonam men biraz açyklapda aýytdym sen bir şoňa sereda ýaňadandan. Hany başyndan bir görä şony. Gaýrat ediň inşallah indiki hepdelerde ýene bolar şun ýaly Görüşeris, sorag jogabam alarys. Gowy bolar, bu dowr ýöň bolsunda. Munda men maşglam bolaýyn. Iki ýurt arasynda. Hem Awa bu Türk Tok Gylyç agamyz Instagramda saňa jogap ýazypdyr Türkmen sähramyzdan. Hemmämiz bir dogandyrys diýipdir. Awa gürrüňizi atyp ýörmäň diýipdir. Hawa. Hawa başyndan göreris ýenede kemçilik bolsa ýene aýytmaly zat bolsa ýene ýazyp zat etseňiz indi kepde gürleşeris üstünde gerek bir mesele bolsa soraglaryňyz bolsa ýazaň ýöne men şu ýazmak bolanda biraz maňa kyn gelýä şu gürrüň bermek aňsat maňa. Her kimiň bir başarýan zady bar. Ýazmak kyn däl. Köp ýazan üçin adam rat bolýar-da, bir ýadaýar şony bir özi bir hilliräk. Ýene ýazmalymy diýýäň-dä. Ýöne şu bernamada, programda gürrüň bermeli bolsaň maňa aňsat bolýar. Sebäbi galam ýadanda dilim ýadamaýar-da, dili ulanyp bolýar. Başgalaram diňlär gowy bolar, şol ýaly umumy taryhy, kultur, medeniýet gürrüňleri bolsa. Şeýle jogap berer. Sawykmaň jogabyna programny alarsyňyz. Sebäbi kä zatlar bir jümle bilen hawa şu dogurdyr gelip geçip bolmaýarda. Hawa şu şun ýalydyr bol diýip bu açyklamaly bolýar. Açyklarjak bolsaňam oňa köp wagt goýmaly bolýar. Wagt goýjak bolsaňam makala ýazmaly bolýar. Şol üçin gürrüň bermek aňsatrak bolýar. Ýene-de paýdar doganymyz aýdypdyr, Biz bir tohum, bir dil, bir kultur, bir millet diýipdir, ýene Azerbaýjana türkmenlerimiz diýipdir. Olam dogry, oňa da goşulýar. Sag bol. Türkmensähradanam size salamlar. Türkmenistandan ýene Türkmensährama salamlar. Şeýdip indi başga sorag ýok bolsa, Ýok, men çykyşymy öňünden habar bermäge gerek ýok. Her hepde bazar güni öýlän Türkiýäň wagty bilen sagat on iki. Şuny belläp goýaň, not alyp goýaň. Öňünden habar bermäge gerek ýok. Indi bäş gün bolup beýläk-şeýläk bolup biler. Ýa käwagt arasyna adamy garaşylmadyk bir wakalar bolup biler. Ýöne her hepde şuny ýazla programmamyz. Bazar güni Türkiýäň wagty bilen sagat on ikide hyzmatyňyzda bolýar. Meni diňläniň üçin Taňry ýalkasyn. Saglytly görüşeýliň. Bu ýerde hem Türkmensähra hem-de Türkmenistandaki meseleleri gürrüň edip bileris. Köp sagboluň hemmäňize garaşýaryn. Taňyrýalkasyn meni diňläniňiz üçin. Indiki hepdä çenli. Bolýar hoş onda häzir men bir birden Awa YouTube'dan çykdym. Siz bilenem hoşlaşýaryn Instagram näkadirler.